Erokamano nyikwa Ramoga Joan, kaka bende asemedo kar singonu kanyoeni ni chenro ma bende opogore opogore biro biro ni kaendi kokalo e chenro niendi mar AJ Media kata bende nyakalondo motelo e piny Luo to mamoko luwo. Kawuono niendi wakelonu chenro manyien iluongo ni Daka Chana ma bende ageno ni biro keloni kanyoeni puonj maberie mokalo kotenore kanyoeni gi ngima goeki mag wakeini mapod tindo ma samoro pod kier kanyoendi e keny. Nyadendi ma bende otimo limbo kaendi e J Media, abiro mana miye kinde mondo ofulna ni en to en ng'awa kanyo endi gi nyinge to nya kanye. Erokamano e J kata ne jawinjo mara man kodu ka iluongo ni Doro Nyanya Kach kata kihero The Dose Girl. Erokamano ahinya The Dose Girl kata bende Doro Nyanya Kach kaka isewinjo no endi. Eh, okawa kinde mang'eny ahinya mondo bende amanyi akeli e J Media kaendi ipuonjri gi oganda kotenore kanyo endi gi dak mag udi. Ma bende wamiyo nyinge ni dak. Achana. En ang'o ma bende iikono odiochieng' ma kawuono e chiro ni endi mar dak achana? Oh, erokamano nikech odiochieng' ma kawuono agombo mondo ung'e kaka dak mag nyidendi matindo kata keny osebedo ka kethore nikech iyudo ka gik moko matindo tindo osemiyo ute mang'eny kethore miyo ji mang'eny oseluor donjo e keny. Ji mang'eny oseluwo donjo e keny nikech nitiere gik moko matindo tindo maketho keny kata maketho dak ne jogo eki modak masani. Moloyo to ne bende rowere ma pod tindo ahinya. Mano endi e thoro mar wach kawuono ni endi. Uh, ka wachaka chaka mapiyo mondo bende waket jogi kendo ong'e gigi eki achiel kachiel. Ang'o minyalo wacho ni samoro kelo kethruok e wechego eki mag keny modi odak e ji ariyo? Oh, gik makelo shida kata e keny kuma ji nitiere iyudo ka gik machalo kaka simu ginigi mm -hmm. iyudo ka ji samoro ng'ama dichuo kodak gi dhako tiyudo ka dhako dwaro ni mondo ka dichuo donjo to gimoro nokwong timo en mana mulo simu cha mm -hmm. iyudo ka samoro en ng'ama samoro ng'ere ma tije motimo ng'enyne di mana e simu nyidendi mang'eny samoro manyo e yor mar simu mm, luwe simu kaendi kamano mm. koro iyudo ka ng'ato koyudo message kata ni nyadendi moro e dware mm -hmm. to miyo koro ochwanyo ni to ma ng'a mm-hmm. mogochoni ni mm -hmm. koro iyudo ka gino eko dhi e speed moro mamalo ba chop kuma koro unyalo chwanyoru ma ok udak e yo maber mm, nyiso ni temo wacho ni lony manyasani endi mar ong'we yamo samoro osekelo kanyo endi eh, kata osetimo gima iluongo gi dho kisungu ni o play big part mag ketho keny ma sani endi kaluwore ni samoro abiro e ot onyalo ni madak godo dwa ni mondo ong'e nang'o gini go eki ng'a gini maloso godo ma endi osemiyo keny mang'eny opodho kamano mano osemiyo keny mang'eny okethre iyudo kata ka dichuo samoro ka idonje ot to odwa ng'eyo ni o oh, jomage mogochoni to mano mm. ng'ano magochoni mm. koro miyo gino osebedo ka ketho keny mang'eny mm. koro chiw anena solution ne wach ma kamaendi jomodak e ot ji ariyo reka koro mbe ni gitimo e kindgi gi weche mag simu orombe nang'iyo simbe jaoda koso jaoda orombe ni ng'iyo simba koso reka koro mbe ni watimo Ok, an ok ane ka oromore mondo irang simu mar jaodi. Mhm. Nikech en adier ma ng'ama nukawrugo kuheroru Mhm. ma ng'ano eri ema kendi bakawi baketi e ot. Mm. Koro sama oseketi e ot nyiso ni en ng'ama ogeni. Mhm. Koro ok ane tiende ni mondo ikaw simu pod koro kida rangore gi simu tiende ni chalo in bende Mm. ok itrust ng'ama idakgo nitie gima imanyo mondo iyud wach. Mhm. Koro mondo ibed kod kue gima chalo kaka simu werega weya yani werega uru ma kata in ng'ama dichuo were kod simbi jaodi jaodi mm. bende were kod simbi mm. mondo ulos kenyu obed maber gik matindo tindo mm -hmm. mondo koro kik bed e keny mar mu mm. erokamano nyadoro gimoro chanda kaendi sama wakendore pod wan uh, in miaha tambe an pod koka donje weche koeki mag era iyudo ka bende weche mag era opot ahinya kinde moro neno kinde moro chien kanyo endi jomoko nokendore ji ariyo ma sim achiel ne giuso koro gitiyo gi sim achiel Tiyudo ka maendi samoro kelo thagruok nikech ka ng'ato oketo lainde kata oriwo lainde e simu achiel, tiyudo ka joma gochoni yudo ka jaodi ema mako simu. Ka kigochona jaoda ema mako, ka gochoni jaodi ema timo ema mako simu. Maendi seche moko osemiyo samoro wakier ahinya e wechego eki mag keny. To seche mwachako hera kata seche mwachako weche mag dak, tiyudo ka weche ma kamagi timore. To ka wasedak aming'a, tiyudo ka seche moko koro opogore pare weche mag simu ema wiyo ang' ng'ato wacho niya achich kodi e weche geki mag simu ere kaka inyalo konyo jogi eki seche mwakendore cha oromo wayieyie ng'ato mul simbu akoso kaka kata pok wakendore to wache mag simu oromo bende wabedo mari mari to mara mara Okay, erokamano Ajwang' Junior. Ok apar ka mano en gima owinjore onego bed ni ng'ato timo kata ka sama uchako hera Mhm. en adier ni gimo hera sama chakore to Mhm. poto kendo mit kabisa Mm. en kada pime kaka nanga sama inyiewo nanga manyien Mhm. oberni nikech ka wuoth moro owuok tidwa ni misiki tim nade isiki irwake mondo- Rwake. eh, mondo idhi kode wuoth Mm. bang'e to oduogo jogi iweye kendo ichako manyo machielo Mm. koro ok ane tiende mondo ka uchako hera to simu mondo uriw nularo simu kata nuriwo simu ok en gimoro maber nikech en adier ni mbele Mhm. nyalo bedo matek Mm. ng'i ang'iya uru kaka nuseng'iyo cha Mhm. kamano erokamano ahinya mano endi en doro nyanya kach kaendi medo mana leronwa matin kuom wechego eki mag dak motenore gi e jogo eki ma bende nie keny kaachiel wang'iyo kaendi gigo eki ma samo nyalo miyo keny podho dorothy Uh, ageno ni mano e topic ma kawuono kendo mano en thoro mar wach mane jawinjo osebedo godo piny mondo owinji. Iyudo ka sama bende wasekendore kata bende sama wadak chande, jomoko wachoga niya, joma chuo oh, ema wuotho oko mang'eny, joma mine oh, ema wuotho oko mang'eny. Ere kaka inyalo wacho ne jogi eki nikech samoro penjo kata penjo osepenjo uh, osebedo ka penjore oko kaendi Niho an ing'e ni ang'o ma dichwo nyaka wuoth wuoth oko nikech eh, ang'o ma dichwo nyalo bedo jadoo. To ka wang' dhako oseneno kama endi to bende en be onyalo chako wacho ni ah jaoda timo kama kama endi. In iwacho ang'o? Gini en ga adier ni samoro nitie ng'ama wuotho oko so en mana ni ka udak maber to bende wuotho mag oko ok nyal bedo kanyo endi. Oh, korka wuotho mar oko ni luwore gi kaka udak kod ng'at midak gi odi. Luwore kaka udak.
Eh, luwore kaka udak e odu ka nikech ibiro yudo ni mondo ng'ato owuog oko nitie achiel ariyo adek momiyo owuok ne oko. Mm -hmm. To kuom ng'ama dichuo en gima anyalo wacho ni gin oyienegi medo dhako mhm. onyalo onyalo dhi oko manyo samoro manyo ng'etne mar ariyo in in mhm. ka mokwongo koro mhm. kapar ka in ng'ama dhako chik oyieni mar timo mae mondo ipiem kode e yo moro mm. kamano nyiso niya dichwo samoro nigi ratiro kata mowuok kuom ndiko mondo bende owuog okel kata dhako mar ariyo to koro joma minegi dikonygi nang'o Nikech eh, samoro ndiko ok oyienegi mondo gitim kamano. Okay, gima miyo mon bende chopoga kuma wuok oko. Mhm. Gima miyo mon chopo kuma wuok oko en koro jaduong' modak goni. Mhm. Nikech koro ok ok oluwo yo maratiro mar kelo nyadendi machielo mondo gikonyre gi nyi- gi nyawadgi moweyo. Mokwongo mancho okwongo kani. kamano Mm. koro ibiro yudo ka nitiere pichni moko kata timbe moko motimo Mhm. mamiyo jaode mane otni onge kod kwe nikech en adier ni sama hera dok piny Mhm. to kata in ng'ama chielo iwinjo ka ok in maber Mm. koro bro miyo in ng'ama chielo iwuog oko mondo ibi idhi many ang'ono Mm. idhi many hera ma chi- itimo gima koro ok owinjore Ok owinjore. kamano Mm. koro aparo ni onego bed ni kin ng'ama dichuo kata ka idwaro medo dhako kata ka idwaro timo kata ka idwaro yudo ng'ama chielo Mhm. ber mondo ibed piny kod jaodi Mhm. tikete e ler
Kidwaro medo dhako, aluong jaoda, ang'ise ni o, oh, okeka nyar mara, adwa ni mondo amede dhako. Moloyo timo timbe moko ma wang' ng'ise ni o, oh, jago ni endi chako gima bende okwa oko kocha chande. Yeah, mane kaka parno owinjore onego tim. En mm. adier ni dhako to ok ohero nyieke. Mm -hmm. Ibiro nyise mm -hmm. to biro donjo ne malit. Mm -hmm. To adier ma biro dong' ni inyise pachi kaka idwaro ni mondo itim Kamano. mano neno ka biro miyo kata ka wach ni an doro to abiro feel ni gini lit lakini gima ng'eyo adier ni kawuono to jaduong' onindo ka ng'a Kang'ane. ka ng'ane Mm. Eh, kata koro chani ting'e maber ni ka ng'ane to timre nade Ema Monindo. oninde. moloyo koko nyisi ing'e ni chunyi biro paro ni to koro kawuono ni to Onindo nindo kanye kanye. koro Mm. gik ailago miyo shida bedo mang'eny koro in ng'ama dhaki chako bedo gi paro mang'eny miyo donje gik moko moko winjore mondike ndiko kamano yeah.
amoro ahinya kanyo gi dwoko mari kanyo doro nyar go to ima bende osemolo ka indie jai mide mondo ago mpaka ka achiel gimoro chanda ka ndi doro kamano wadak e keny tiyudo ka nakino nyadene yendi ma ok ang'iyo ni to nochal nade sombe nogik kanye era nobiro e kindwa ma kende bang' kasedak kode kuom higni moko eka sana nya neno fupe eka nyalo yanya gi nying jodalagi Tim makama ne timore moloyo to e piny luo. Mara o Iran ka jodalau. Ayani biro ga kanye ka ini nikech sama kinde to gini mana ka eri. To kaka rase dak kodi ma bende samoro weche moko wuok mar ariyo to wachako ayany, wachako adini, watimo nade? Ayany moko wuok. Ang'o minyalo wache wach ma kama ini kata bende ang'o minyalo nyiso jopiny nikech tim nyindi dhi mbele moloyo to e piny luo iwinjo ka iwacho ni ayany nitie moloyo samoro inyalo riwo nyaka min nyako e weche mag ayany gima chal kama. To nukedoru king'e nyako ni samoro ne ok odhi sikul. Kusenyuolo kode nyithindo eka koro itwang' mama tin miyo wacho gima kama. Oh, kanyalo duoko mano okay mana gima wacho chien ni law sama inyiewo ka pod onyien Aha. ting'eyo ni oberni kabisa Mm. koro ing'eni kaka imedo rwake Mhm. to jogi gimomiyo lawni dhi jogi en mae Mhm. nikech ok irite maber Mm. koro ineno sama in kod ng'ato kata ka in jaodi Yeah. onego bed ni uheroru to urito herau Mm. mondo kik gimoro machalo achaya moro bede Mhm. mamiyo ng'ato biro wachoni weche moko mok owinjore Mm. nikech ok en gima ber ka ng'ato sama nokawi ka nong'e maber nokisomo Yeah. koro sani koro dwa ng'isi niya nokisomo ok apar ka mano gima ng'ato wachoga kowuok e chunye Mhm. sama ji ochwanyore to ng'ato nyalo nyisi gimoro amora Yeah. to kapar ka odwaro ni nong'isi ni gino ok more Nyisi ni samoro ma timore kuom chwanyruok kata ich wang'. kamano Mm. yeah.
nikech bed ni mano timore ka ok odwari to an gadier ni onyalo riembi Mm. to konyisi to pod oweyi nyiso ni oheri ich wang'e momiyo owacho macha Oh, Kamano. nyiso niya, ong'isa ng'isa kuom ich wang' samoro er to hera hera lakini samoro ich wang' omiyo wacho wach ma kama chachande. kamano Erokamano ahinya. Chenro pod en mar kae ni dakachana matayi pod en Adwang' Junior kaachiel bende kidoro nyanya kacha. kaendi. Penjo pod ng'eny kendo bende ageno ni Deoro biro miyo dwoko kaendi kuom wechego eki mabende samoro eh, timore kanyo endi e keny mabende wantiere kawuono ni endi. Rowere mapod tindo sani donjo e keny. Moloyo to ne wakeyni matindo. Odhi e keny nikech wuoyino samoro nigi pesa moro. Odhi e keny samoro nikech wuoyino ogero ot moro maber. Odhi e keny nikech samoro wuoyino endi riembo gari moro. To wan ka wang' osedonjo e keny chande, to ok onyal dak nikech nodhi nikech gimoro. Nyiso ni dho Kisungu wacho niya, nodhi with the expectation mondo nikech nitie gima ne tere kanyo endi. Adwa ni iwuo gi nyiri ma kamagi eki mondo iwuo gi chwo ma kamagi nikech sani ka nyaka chwo nitiere ma bende oketi ni nyalo miye gimoro gi ng'ama ng'owa ng'ama nyako to gidagi. Ang'o minyalo nyiso joma tindo gi eki? Ok, gima anyalo nyiso nyiri matindo kata mana yawuoyi matindo madwa donje keny. Mm -hmm. Sami romo gi ng'ato mihero, yeah. obed ni ihere kaka inene no. Mm. Kik ibed kata in ng'ama dichuo ni mondo idhi kwa kata yaya gari moro, mm -hmm. ni mondo ibi lombo go nyadendi moro ni mondo donje keny mari. Nikech iparo ni koro kibiro ne gi tiendi, Mhm. tineno ni klase ni malo aparo ni gima miyoga ng'ato dhi kata no omany kata mtoka moro Mhm. oneno ni kadwa sedo kata kinyi ta kinyi klase oewa Mhm. koro chuno ni odhi omany gari nikech ong'e ni klase kinyi en mto En en mtoka. mtoka mondo eka oyud koro wake keny mare Mm. bed abeda in mondo imany ng'ama idhi dakgo nikech e Mm. keny ma ng'ama idhi dak godo Kamano. Eh, nikech koro samoro dhi fwenyo ni mtoka ni onge to kenyu dhi kethore mm. koro aparo ni ka in dichuo madwaro nyako mm. bed abeda kaka in mm. mondo iyud ng'ama kisungu wacho the right person mm. minyalo bet go nikech dak to koro ma ng'ama ubet go nyaka chieng' thoe mapogu kode mm. to ka in nyadendi bende ma pod idwa rango gik mang'eny mm -hmm. bende king'eyo ni kidonjo e kencha mm -hmm. tibro koso gik mineno idwaro gi makoro iwuondi godo sani gi mm. to bang'e kuchocho gidhi bedo maonge koro dhi wuondi dhi chandri dhi miyi chandri gi ng'ama nyoche ihero nikech pesa cha mm. nikech in koro ichalo ng'ama donjo nikech gik mineno ka mitimo nade emomiyo ihere koro kwadonjo e keny keny dwa ni kidonjo tidonjo nikech hera ok idonjo mm. nikech gik mineno nikech wach keny pek ma kionge kod hera e chunyi mm -hmm. to ok inyal dak e keny ni kaonge gi hera mowuok e chunya to ok inyal dak e keny kang'iyo mana gik mineno to ok inyal kang'iyo mana gari mineno yeah. kang'iyo kata ot migero Kang'iyo lewni mirwako to samoro keny nyalo baya oko. Onyalo bayi oko nikech e keny kae wawachoga ni en mlima, en gima iidho mos mos itwenyo. Samoro iwinjo kopek, samoro idwa ni iridri, samoro idwa ni ochalo wach Nyasaye. Mm. Koro dwaro ni ibed kod hera e chunyi ma kata kiyudo ka ng'ati kata ja ng'at midakgo Mhm. otimoni makosa moro. Yeah. Hera cha biro miyo iweyone. Mm, Hera man e chunyi. Hera cha. man e chunyi cha.
ya to ka nidonjo nikech ok ihere to gimoro achiel kende matis kotimoni Mhm. to miyo ibiro chako bayo weche mang'eny Mhm. tibukri wuok eke kencha kasto kencha kethore mm. koro onego bed ni bedo kod hera moromo ne ng'at midhi dakgo e keny mari mm. kamano erokamano ahinya jawinjo na iwinjo kaka bende dwoko ni ka endi dwoko ma samoro kata an samoro ng'iso na jang junior oromo bende nitimo kamano endi kinde duto te kanyo endi jawinjo na mano endi en nyako man gi lony marariye wechego kimage kiny iluongo ni doro nyara gotoi nyanya kach e dianga penjo machielo kata bende agombo ni mondo aketie kacha chande asekendo atiyo ng'ama nyako bende tiyo Ere koro meni wa share gi gi- gi- gi- gi- gik mag ot kaendi. Iyudo ka samoro nyako chande en okawo pesa ne otero dalagi, nyathi sku- nya- nyathi nya- samoro un gi nyithindo, nyathi ok ochul ne fee wacho ni mago mag nyathi. Ot ok ochul mago mag dichwo. Ok osuk wiye wi dhako timo ang'owa, dichwo timo ang'owa, mi pesa mar suko wiye. Kasto giduogo wacho niya, pesa mar dichwo en marwa, to mar dhako en mare. Yeah. Ang'o nyalo wacho wachni? Oh, an aparo ni kwatiye ot kata kutiye ot in dhako kod dichuo ma odak kumoro achiel yeah. to di dhako tiyo diche uyuto marom gima ok inyisa ni yuto chal nade dhako mm -hmm. yuto ne ni malo koso dichuo ma yuto ne ni owacho ni giyuto marom giduto te o giyuto marom mm -hmm. okay an aparo ni ng'ama dichuo kidwaro mondo idag e keny mari kod kwe ng'ama mm -hmm. dichuo ong'eyo gik monego bed notimo ne ng'ama dhako tiende nong'eyo Mm. responsibility mage mm. monego bed notime e ot yeah, ka in ng'ama dichuo in tima tima responsibility mari yani tima tima gik mowinjore itim kaka ng'ama mm. dichuo ne mm. chiegi mm. wek ng'iyo ni chiegi ni en otim ang'o gang'o gang'o mm -hmm. to dhako bende man ma gi pesa kata matiyo manyalo advice mane keny mm -hmm. sama in e odi ing'eyo mm-hmm. kaka jaodi samoro betga ing'eyo pek ma samoro kale Kamano. onego bed ni ineno kendi ni inyalo donjo nang'o inyalo konye nang'o nikech mae ng'ama ni hera umena uwe wach hera cha Mhm. hera mamiyo ng'ato timo gima owinjore ma ok ochun ma ok ochune Mm. nikech en adier ni dichu- dichwo to ok nyal dhawo gi dhako ni pesa ni onego bed ni timo magi ma Kamano. mano dhi ketho kencha nikech mama cha ok bi yiene Mm. ya Koro aparo ni ka in ng'ama dichuo Mhm. to ber mana ka in itimo mana gik mowinjore tim e odi. Ing'e maber ni onego pes stima mi jaoda. Mhm. In tim atima mari. To Mhm. dhako ma chiegi onego bed ni kini adiera kawuono wuon junior ni Mhm. to nigi pek moro. Kamano. Wadhi agol pesa na mondo wakony go ka. Mhm. Ot ka ji konyore. Mm. Ka Nyasaye omi kaka inya konyo wadu, Kamano. tukonyuru akonya. Mm, mm. Yeah.
Erokamano ahinya jawinjo maga ka indi kamano gi dwoko mar penjo mari moloyo to weche goki mag dak mag keny ma nyasani endi kata ai en ajwang' ajwang' junior ka endi kaachiel bende gi doro E, penjo ma bende samoro osepa- osechando oganda ka endi doro en ni bende akendo kuom ranyisi akendo nyar adwen nyar adwen en nyar sda to an alemo e kanisa mar catholic agolo dalagi kaen ong'iye chikego eki mag adwen akelo dalawa kaendi Ma en joseme samoro keny moko kethore nikech eh, luwore wach mar lamo. An an odwa leme Catholic, an odwa leme SDA, an odwa leme Catholic. Ma samoro iyudo ka ng'ato achiel lemo yore, ng'ama chielo lemo yore. Ere koro mondo jogi timo mondo samoro gileme gimodhe sok achiel mondo bende gibed gi duong' ma Nyasaye. Oh, mano ka nyalo duoki Ajong Junior, aparo ni sani ka iwuok idhi tedo nyama miyo, Mhm. iwuok kani dala ukileme roho tidhi yudo kata ka ndugu ni leme e Catholic. Mm -hmm. Ma en winjruok maru mm -hmm. un ji ariyo nikech adiere yot ok ber ka uriwo kanisa. Mm -hmm. Aseneno ka kelo gino gino kelo pek mang'eny moloyo sama ng'ato nindo. Mm -hmm. Pek bedoga nikech koro iyudo ka gima iluongo ni arita mine michano ni yeah. jo kanisa ruwore e dala. Mm -hmm. Koro giketho program mar dala mar dala ni. Mar liel chan. Yes, koro mm -hmm. ineno ka jomoko nitie jo, jo disco bing'eyo apar mm -hmm. Koro iyudo ka dala ochacho, jo thum dwaro koni, jokatholik dwa nogoye koni Mhm. jolweny be dwa nogoye koni Kamano. koro ineno ka gini ok kaso koro gilaro nyaka yik be Mm, iwinjo gilaro ma yik. chiega otho Mhm. jokanisa mero noyike Mm. ng'ato bende ni a an nalemo kae jogi ma nyaka yik Nyaka yike. nyaka yike Mm. koro aneno ni ber ka ubedo piny tiwinjori Mhm. to chutho ber ka in dhako kidhi tedo korgi ng'ato kanisa medo ka gilemeno ber mondo ileme Mm. wawe ama koru cha sama idhi dalau kocha cha donje mar jonyuolni cha kadok dalawa adhi neno ma jonyuolu cha mhm. mondo chieng' moro bende janyuolni kopo ni owinjo ni shida moro iyudo to mm. jokanisa nyalo miye support ni ah nyari waseneno kane kalemo kae mm. to in koro kaka in kod jaodi koni mhm. leme kanisa kumitedeni mhm. mondo ka pek moro nitie jokanisa nyalo donje jokanisa gi wuon odu yani tiende ni danu nyalo donje mondo giriwre gitim nade gikonyi moloyo riwo kanisni dala mm. kamano Mano osemiyo samoro keny moko podho nikech iyudo ka ywaruok bedo ni ah, wadhi e Katholik, oh, wadhi e SDA, ma giduogi wach ni ande. Ka kare kamano, wach keny ni watimo nade? Okethre nikech Ma- mano ok onego bed kamano ok apar Mm. kamano onego bed kamano nikech ok apar ka kwadonjo kwaherore e keny Yeah. to wach kanisa onego bed ni kethowa Mm. nikech kanisa ni onge kaka odonjo gi hera marwa kamano. ma en mana winjruok marwa kodi Mm. kamano Erokamano ahinya kanyo endi. Weche mag mon mag plot, weche mag mon mag kor gwenge oseketho keny. In nyadendi ma bende osemolo kanyo endi mondo odhi otedi e gweng' moro. Ere koro ombe nodak gi jogo eki moyudo kanyo nikech iyudo ka odhi kanyo to wang' miyo moro wang' lidho to golne mbaka ni oo ing'ene ng'ani mon osewe ka auchiel ni dhako mar abiriyo to mano kowinjo to golo oko e chunye kata nyalo weyo weche mag keny. Ang'o moromo tim ka en e dak mare? Oromo winjo weche jomoko kose oromo tim nang'o? Okay, ka dok chien matin aparo ni onego bed ni ka in ng'ama iromo kod nyadendi midwaro kawo mondo idonj godo e keny. Mm -hmm. Yang ne dhako kaka in. Mm -hmm. Nyise ni nyawegi an akawi koro dhako mar adek. Adek. Mar adek. Mm -hmm. Mon ariyo asetemo dhako to timo nade? Otamore. Kata an minena ni jaoda nosenindo. Mm -hmm. Yangri bed thuolo. Bedo thuolo. Tiwach nikech ma ng'ama koro idwa dak go mondo mm -hmm. ng'eyi ma kata ka koro itere dala kata. Mm -hmm. To ng'ato biro ne gi weche manono. Yeah. to obvious already ibro yudo niya mm -hmm. magi gik ma nisenyise ah, oseng'e adier eh oseng'e adier ma mago gik ma ok chande mm. to ne in dhako monyuom ok apar ka kidhi dala kor gichung nego beni kori chako wuotho helu helu kimanyo joma onego beni ng'iyogo mm -hmm. bed ng'ama timo gigege bed ng'ama timo gige ma kata kapo ni ng'ato biro to duoke mana gima openjino yeah. kik ibed ng'at moro ma idwa donjo go mbaka jaodi e gweng' ni koro ni ng'ane ni nobet ga nade chon Mhm. no be ne en ga gi nyiri kia ng'ang'o Mm. mano ok ibiro dak ibiro Mm. ng'eyo joma nokalogo chon kapok okendi Kapok okendi. bed e odi Mhm. rit odi weche mang'eny werigo Mm. go mbaka mang'eny gi mon mimanyogo koni gi koni madwa kethigo e odi mano ok idwa loso odi Mm. yeah.
Erokamano ahinya kuom dwoko ma bende nigi rieko ahinya e iye kanyo endi. Wadok kuom chuo. kuom chuo Wadok kuom chuo kendo ma ipenjore ni nyis na chuo gi eki. Nitiere chuo moko ma okendo moter dala oduogo ka pango tiyo to okawo nyako moro muwuondi ni pok okendo koro yorok chieng' moro bedo chieng' ma koro gidhi dala eka ofwenyo ka dhako moro nitie dala mano gima osetimore kendo samoro miyo keny mang'eny kethore ang'o minyalo nyiso chuogo eki ma bende samoro ok oromo gi keny margi ma bende samoro pod gimanyo moko mondo giketi ok giket ayanga gimanyo mondo gipandi Okay, mana paro ni chal kod penjo moro mi penje ka mano chalo ng'ama dwa medo dhako to ok oyango ne dhako mowe dala cha ni mm. odwa medo dhako. Kamano. Eh, sama idwa medo dhako bedo abedo jaratiro, iseyango idwa bedo jado, jado aparo ni en ng'ama onego bed ni en ng'ama onyalo. Kamano. Eh, iyanga yanga gik moko ni nyiso jaodi man dala cha to kata nyadi ne midwa medo ni. Mm -hmm. iyango ok luoro osebedo kuom joma chuo mm -hmm. sama odwa bedo gi nyadendi moro mm -hmm. oneno ni konyise ni en kama mm -hmm. to ni mhm. nyadendi dhi weye mm -hmm. iwinjo mm -hmm. koro ok apar ka mano luoro monego bed ni bete kindi ka paro ni ng'ano dhi weyi to tiende ni ok en ng'ama nyalo dak kodi nikech dak ka to nitie gik mang'eny manyalo miyo ng'ato timo nade weyi Weyi. koro ok ane ka tiende inyalo kawo nyadendi moro Mhm. tiwuonde kata kapango Mhm. kaka koro buore koni iwuonde to moro tiweyo dala Kamano. en picha marach kabisa nikech sama gini biro yangore e lela Mhm. to keny ni gikethore Nyalo kelo kata tho.
dhi kelo kata tho Kamano.
kamano Erokamano ahinya kanyo ni Doro. An gi penjo mathoth ahinya, ibiro mana bedo thuolo mondo imed lero ne oganda Luo gigo eki matimore ka Luo kaachiel bende gi boma kaendi. Asekendo kendo bende atero dhako dala. Chenro pod en mar dak achana, wapuonjo kaka nyalo dak kanyo endi. Asekendo kendo tero dhako dala. Ere kaka rombe ni jaoda dak gi minwa? Dawa kacha chande. Nitiere mon yawuowi moko ma ok ochiwo luor. Nitiere mon yawuowi moko mochiwo luor ne dagi. Nitiere mon yawuowi moko ma tedo ne dagi. To nitiere mon yawuowi moko mitere dala itere dala dala une eh to ng'ise ni adhi tere ang'owa oda. Ere kaka rombe ni gitime kaendi? Mm. Oh, ka in nyadendi mokendi, Mhm. Aparo ni danu sami dhi tedo kacha. Yeah. Macha en kaka mamau. Achalo kaka koro minu. Eh, macha en kaka minu nikech adier meru iwe kumoro nono. Samoro iwuok kata mana sori. Mm -hmm. Tibukri dhi tedo kuno piny moro nono. Mm -hmm. Iwinjo. Mm -hmm. Ng'ama ni kodi machiegni kama nyalo konyi kaka meru en mana koro wuon jaodi ni. Mm -hmm. Koro nego beni dak mana kode kaka mamau nyalo dak kode. Yeah. Ma nyiso niya, Yeah. en adier ni samoro mae dak kode biro bedo matek nikech ma ng'ama kok ichako dak ok ok idonge lwete. Ok idonge lwete. Eh, tiende ni ichako dak kode ka iduong' to en bedo ng'ama ng'ongo. Mm. Koro in imiya mana luoro ma korka kor. Dak samoro bedo matek nikech iyudo ka deye ma samoro wadhi dak gogi Yeah. gin kod chunje moko mang'eny manyalo miyo in ng'ama ote- onyuom kanyo samoro inyalo gombo mondo iwuogi. Mm. adwa nyiso nyadendi modonje keny ni gik ma daw wacho kata kapo ni ok odwari mago jo- gik ma jobetga Mm -hmm. Chunyi onego bed ni yombo gi kaila go. Kamano. Eh ma kata ka samoro dweno ko dweno man kodi wach. Uh -huh. Bed ng'at moro ma iwuo kata kanyo. Mm -hmm. Mondo kik achaya moro mar duokruok kod dan u bede cha. Bede kindu kode. Bede kindu kode. Bro miyo samoro kane en ng'ama winjre gi wuode cha. Mm -hmm. To wuode cha bro kawo gin to donjo to kas koro ibende chalo gi moro non nikech ko winje to wudu chwanyu. Mm -hmm. Koro itemo i avoid gi kaila go. Kamano. Yeah. Orombe ni othegore gi sa moko donjo dala ma samoro dayo ralep. Yeah. to opogore kode kata seche moko owene thuolo yeah. mondo othegre gi weche goeki mag duokruok e kinda gi dagi yeah. erokamano ahinya nitiere bende kaka isewacho kanyo ni deyi mar olep mano endi samoro osekelo eh, osemedo kanyo endi ketho kenye kanyo pod en dak kachana kaendi ang'o minyalo nyiso deye ma samoro wuoyo gi nyithindgi ma yawuowi kosekendo to nyisi ni ah, nyako mikendo ni endi ok ane ka bende mora oting'o nyathina degi seche moko osebedo ka miyo keny kethore hmm. inyalo nyisogi nang'o nikech samoro akendo to minwa dhi nyiso ni ajwang' junior nyathi nyako mibiro go kae ni nen kaka nene ok oromo kodi waseng'iyo kanyo nonro mare sombi ok bernwa waseng'iyo kanyo kumoa jonyuolne kata chande timbegi ok beyo ang'o minyalo nyiso dema kamagi Oh, ka wuoyo kod de de onego bed ni odhi adhiya mos onego gidhi mos Mm. gimomiyo nyaka gidhi mos e Yeah. keny ok dwar somo Keny ok dwar somo. keny ok dwar somo mak in gi certificate ka ok ing'eyo kaka onego bed ni bet e keny keny dhi mwomi nyaka gi degree Mm. koro onego bed ni da urwaka rwaka chi wuode maber ma wuode okelono Mm. orwake to oneno kaka gidak ka Mm. pek moro nitie Yeah. tiluongo wuodi kod chiegeno Mhm. tiketogi piny Yeah. ting'ise ni ma gi ma gi ma Mhm. ok berna Mm. tim kama ka kim kama gi ma M- en on- janyuol maduong' dani en janyuol maduong' yani tiende ni joge ni ibuoye Mm. en mong'iso gi yo monego bed ni giluwo ok apar ka ng'ama wendo ma koko donjo onego bed ni owacho rachne kata gi sombe kata nok ondisore mano ok onego bed ni dayo neno nikech en adier ni wuode to osehero gima ok odwar no kamano koro en onego bed ni opuonjogi mana kaka onego bed ni gibet e kenyno mana kaka ebe notimo mare bobedo mochopo kama- Mochopo kama kama. ochopeno endo Kamano. Erokamano ahinya jawinjo mara. Penjo ma koro adwaro ni mondo atiek godo kaendi kata kapok watiek aneno ka bende nyaka sa dhi kanyo ni malit matamre gi nono. Doro en ni bende weche mag higa osemiyo keny okethore. Nyocha kendo to nok ang'iyo higa kadhi gi nyako ni dala to dala ng'isa ni nyako ni duong'na nyaka awera kode. Ang'o minyalo wacho kama? Oh, eroka- erokamano Ajwang'. Mm. Eh, korka higa koni to iyudo ka tinde tinde ok ging'i higa ahinya mm. eh ok ging'i higa ahinya tiende ni keny ma sani tinde ok ng'i higa ahinya eh ok ging'i higa ahinya tiende ni sani mhm. gimanyo joma tindo kata samoro ng'ato dhi ne ng'ama duong' mhm. mana kaka iwacho kata nitiere joma chwo moko ma tinde mhm. mon oketo gitimre nade gidak gidak go ni koro pidhe mm. iyudo ka ji mang'eny oganda mang'eny oseru gik ma yuere yani gik ma dhi mayom ok odwar tich matek ok odwar tich matek mm. koro iyudo ka sama okawo ng'ama duong' kodhi go dala to joka dhi kwede tento kodhi tamore nikech en ber mondo timo timo nade moyudo kanyo moyudo kanyo koro we we bro bedo ne matek mm. koro iyudo ka gira ila ne osebedo koseketho pinywa ni kabisa mm. nyidendi mang'eny monego bed ni koro kama onego bed ni obete nafas koro timo nade ikawo eh, ikawo gi ng'ama ok owinjore mm. to mano pod ok anyal wacho ni rach mm. nikech joma oseherore mm-hmm. ano ni ber abera mondo wegi gitem herano mm-hmm. ka ginyalo time mm. kamano thumbo noero ni hera remo en en remo ma kata koro iduong' kata itin ok odwa ng'eyo ni iduong' kata itin nitie nyidendi moko ma bende odongo e taon ka mm. gidongo eh, kisumu gidongo nairobi gidongo mombasa en ngima ne ti odongo e taon mm. okia weche mag puodho Mm. Kodhi dala otere mondo dagi dagi kuom muda mo matin iyudo ka sama ochwanyruok wuoke nikech ok ong'eyo gimoro ombe notimo. Mm. De sama wacho ni nyathina ni ok ne ok ne nyako ma yom yom kabisa. Mm. To jogi to herore kendo gisedak kuom muda moro samoro giyudo nyathi. Ang'o minyalo wuoyo eh, inyalo nyiso dayo mondo ong'e ni samoro ng'ani endi nok odak dala. Keny bera bera to en mana ni ng'ani kung'iyo gi tije gi eki. Oh, ok apar ka in dhako inyalo bedo abeda ni yom yom kanyo to kata an anyalo dok ne dayo kata kok an dayo Aha. nikech ng'ama dhako kokendi nyaki i- icha- nyaki yani nyaki riri Changamka. eh nyaki riri kata kane ok idak e dala nitie gik moko ma ji puonjore Mm. ewi dongo ka Mm. kata gik moko machalo ka omoloni tinga tinga lo e besenni ma gima ok en gima tek Aha. ka in nyako motegno maber to iki bende oromo maber to weight Aha. biting' e ngimani ka Aha. ang'o ma moni dhi konya konya dayo kata kong'isi ni ah chi wuoda wadhi waomo wuoyo kama kama Mhm. mano gimoro ma ok onego bed ni teri ne skul omiyo ka Kamano. in ng'ama dhako mokendi nitie gik moko mikona kona dawo ni ah dani anto Mm. magi mae nok watim ga korwa kuchocho Kamano. lakini kaka utime ko ipuonjo kata dhi ndalo ni kata mana puodho ka jomoko ok ong'en gima ndalo en ya en gima udhi adhi tipuonjo ti- "Ah, ah, anyalo go matin matin kaka medo goyo kaka timna nade amedo ng'eyo amedo ng'eyo ok ibed abeda kacha ni e an akia pur nok pur ka Mm. mano kaka dichwo ng'isi ni ok onego bed ni idhi e puodho to dichuogno winyi nikech sama koro bro nindo koweyi mm -hmm. to dawnu be koro onge dawu mano nyalo konyi ni mm -hmm. in gi tich matek nikech in gi puodho to ikia puro mm -hmm. samoro in ng'ama bende ok ti ok inyal kata keto jorak e ndalo mari cha koro chuno ni in kod thagruok nikech chiemo dhi chandi nyithindo bende weyi go ka koro ber ka ikia gik moko tipuonjori apuonjo kibede bede kanyo ni koro ibet kaka maisha masani nyiri matindo dwaro ni en odhi nobet nobet mm. kibet ibiro hinyori kibet idhi hinyori eh sama kidwa ng'e hinyruok no ka jaodi onindo boweyi tibiro no kakoro in god back kamel kabisa eh kata ng'ama biro konyi seche go onge yeah. dong kendi didong kendi ero kama na nyawinyo mara pod en chino ni endi mar daka chana wamedo kolo kanyo endi go ikanya samoro nyalo miyo kiny samoro kethore e kanyo endi jawinjo mara mende motelo nwa silos weche mag simu Wasewuoyo weche mang'eny ahinya kanyo endi, ka bende pok atieko eh, Dorothy. Mm. Adwaro ni mondo wachak walerie weche moko kuom point ma kelo chande mar yom yom mar ng'ato. Mm. Nitiere weche moko ma samoro osebiro gi technology mar samoro washing machine, an gi washing machine, ah, ikaso ndiko jatich. Samoro miyo dhako ok bed mong'eyo gik mang'eny nikech jatich timo mang'eny, mm. jatich donge nyathi, jatich luoko, jatich keto ot bedo maler, washing machine nitie inyalo luok godo. Chieng' moro ka seche moko financial uh, finance odok piny weche mag omenda odok piny e odni endi mm. to pek bedo e kendo samoro inyalo fwenyo samoro weakness mar dhako ni endi nikech pesa onge okia luoko okia tedo nikech ne ong'iyo kuom gik mitimo ne ka kamano ang'o minyalo wacho negi Oh, aparo ni sani to ngima ber nikech gik mang'eny jolony okelo gik mang'eny mwakonyorego e udi mm -hmm. iyudo kata ka luoko nitindo ok waluoki kokwa wapidho maber making'iyo kokwa to kokwa ni ipenjori ni to otiyo nade mm. Oh, mano to ok rach ngima ber ka ng'ato dak kaka ohero nikech pesa mare yeah. to aparo ni sama an kod jatich e oda yeah. abende ok ni otimona gigo ni ok anyal timo yeah. samoro nitiere dich moro mamaki momikete e odi ka mm. to ber ka ibende samoro ikawo thuoloni mm -hmm. kaka ing'ama miyo iluoko ne jaodi lepe igoyo pas iluoko ot maler miyo kata jatich bende duore wacho ni eh to kara jatenda ni mm -hmm. kara gini otimo mana maler kama ebe koro kodak kodi yeah. to medo timo gicha maler nikech ong'e maber nang'o the dose galo ero gik male gik male kata pas ko go to en kendo go kama kama mm. ido kata kasa mida ko do bro penyo ni ah atim na ma atimo na o penyo ni kiteno ka imbe itim ni nade mm, ingeyo mm. to sa mi se bet ni ni beta beta ka ni duo go go diambo ti wuok ma onge gimora mora mi ngeyo mm. je ti ni bro over take kata mane odi ka mm. yeah onyalo over take ni kije samoro timo mangeny kendo ngeyo siri mag ot ongeyo kona ka kona mag ot to in ibed abeda en ema otimo gigi duto eh, te yeah. koro oripo in bende ng'ama dhako mm. oripo bende irianori mm. eh, irianori itimo ma achiel ariyo adek i samoro ibo kosende mm. ochiew kata gokinyi kata chieng' ma en gi off ang'e ni joma nigi jotije samoro gin gi off yeah. oyudo ka isetimo gimoro amora bi iko kata en be kochung' to wacho ni eh Mhm. kar onego bed ni achiewoga sama kamae Kamano. onego bed ni kara thire atedo kamae kar onego bed ni kara gigi bedo kama kara ja- od- jatelo dwaga ni mondo gini ywe kama kama kamae Mm. koro odak kong'eyo ni kara i- indike Mhm. to kara ibende gigi timni nade Gigi- ing'eyo gigi ing'eyo. Eh, kik wadagadaga uru ni wadak jowadwa ni pesa nitie Mhm. ni koro suore Mm. pek nyalo bedo mbele samoro tiji nyalo kethore Mhm. ionge pesa mindiko jatich Idong' ka kendi. nyithindo in godo Mhm. ng'a bro dhi omo ni nyithindo e skul

to wang' adhi aloso kode ma samoro wacho nyore ma bende odok e wi chonge wacho ni o oh, ajano junior en kamano mm. bang'e kasedhi maromo kode taromo gi machielo to samoro nikech nitie singruok moko mane waseketo koletona nakawe mm. to maendi ang' kelo yorok chien kocha chande ma samoro keny ni biro dhi mapodhi in mana nyathi mana yudo e mbui ni endi in mana dhako mana romo godo e facebook ni in mana dichuo mana yudo kia ni kanye ni Ang'o minyalo nyiso joma kamagi eki? Oromo gi tim nang'o mondo samoro kenygi obed maber?
aparo ni ok aseng'eyo but anyalo wacho ni e mbui kanyo be inyalo mana yudo ng'at makare mhm. minyalo bet godo to sama iromo kod nyadendi kata iromo kod kata jaodi kata dichuo moro e mbui kae mm. tiende ni ubiro wuoyo buchop kama uchiworu kod namba dok ubiro miyoru namba kae sama isekawo namba nyawadu Mhm. Ubiro dhi wacho ni wadwa wuoyo e WhatsApp kata WhatsApp kaka ne en gima ji te ong'eyo. Mhm. Tiende ni en gima inyalo kata video call ng'ato. Inyalo Video- goyo inyalo goyo call ma unenoru. Eh, inyalo go simu to ng'ato aneni to ng'ani neni. Yeah. Eh, go simu na ailano kapok iromo kod ng'ata mondo ing'e to picha ma oket kacha cha. Yeah. Ochal na gi ng'ama neno ni Koso. kapok idhi romo gi ng'ata cha. Mm. Mondo mae kik dhi timre mbele kacha. Kadi pro nya tamre an video call kadwa. kota mano video kolo mano mano gima ok onego onego dhi mbele an ka korano ni mano gima onego iwawe nikech kopo ne oneni mhm. bi ber ne ibe ni nene onego be no yie ni mani kecho se yie godi e eh, maka pek ni tiere to tene ne uwondi inge ada ki diro ngama dicho ma dole chal gidon ngama nyako mhm. nikech en eh, adier ni tijo ma chuma dole chal kadon ngama mi oh ngisa ni tijo ma chuma be ma tiyo kod jama chuma wete gi eh. mondo ge yude ber moro kamano mm.
koro dwaro ni ng'ano ber abera kugo simu to inene to neni mm. koro idhi romo gi ng'ama at least isenene ma bere bere kamano ya yeah.
mm. mane kaka paro nego bino timore pero kamano anya doro othi kuom bende mola je ka ni mondo bende puonjo ganda luo kotenre ke chike go iki mag dak mag keny manya sani endi kotingo koda kama go iki mamiyo samoro wapodhi e tem kendo bende keny mag wakethore e kanyo endi wach mogik ma bende nyalo ego jowinjo mag wanyiso gi ni tango moro bende gitime keny Uh, uh, gima dawach ne jowinjo ni wabed uru jok marito keny ma wantiere mm -hmm. weche matindo tindo mag awinjo ng'ane owacho kia one onyisi kama kama mm -hmm. gika ilago werego, werego uru mm -hmm. bed uru joma rito keny margi yeah. nikech nitiere ng'at moro ma samoro ne ok udak maber mm -hmm. to odwaro mondo oketh ber ma oneno e odukani mm -hmm. samoro en ng'ama osebedo ka gombo jaodini samoro yeah. en ng'ama obedo kobedo Kagombo chieng. Ogombo dichuo kata mari midak godo ni. Yeah. Obo biro nigi weche mang'eny mondo keth keny ni ni. Mm -hmm. Koro weche mang'eny mag awinjo goluru i keny. Mm. Gik matindo tindo mana kaka wasewacho mag simu gi mm -hmm. were go uru. Yeah. To moloyo gima duong' maber mm -hmm. maloyo keny ka en luoro wach Nyasaye kod ero Nyasaye. Luoro wach Nyasaye kod hero wach Nyasaye. Kiketo e keny to keny mari biro dhi maber kabisa. Mm. Kamano. Ero kamano e nyadoro kanyo endi. Kaka isewinjo no endi mano nyakach kadianga ma bende nigi lony mar yie weche go gi mag dak ma sani endi. Kaka bende osemolo ka endi e J Media mondo yangona mathoth kotenore kanyo endi gi dak ma sani endi. Gik manyalo miyo samoro wapodhi kendo ma bende keny marwa e kethre e kanyo endi. Dakika achiel kende. Wae mos ne jogo eki ma samoro imiyo luor ahinya chiedo ni endi. Uh, an gi ji mang'eny manyalo fwayo negi to ok abi luongo nying ji mang'eny tagombo ni ji te duto ma obro nena mhm. kata manena kod sani mondo okaw mos nyanya kato eru kabisa ero kamano ahinya ka nyinyi minya mara wasechopo ka ine gikone machino ni bende okelni ka ine koda jwang' joni akache bende gide rothi nyanya kache kata nga kanyo endi chieng' eh, tich ang'wen kata tich ang'wen ma ni chino biro ni kanyo endi mondo opuonj kaka nyalo dak kanyo endi e odi kanyo endi orom kanyo endi Chang'wen manyien. Erokamano.